Lliɣ ddaw tzemmurt, ẓẓleɣ deg lqaɛa, aqerru-w isenned ɣef lǧedra-s, tignewt ur teṣfa ara, yella cwiṭ usigna, ttwaliɣ deg yiṭij ur d-nban, ul-iw yeččur, qrib ad d-yebbeɛzeq, mačči d yiwet ay ixezen acḥal n yiseggasen aya, ama deg wayen ddreɣ, Ama deg wayen ttwaliɣ di tudert-iw, acḥal d asteqsi i wumi ur d-ufiɣ tifrat gar-asen a wigi, amek almi wa teḍsa-as ddunit mebla ma inuda fell-as, wa fell-as yettnadi, nettat fell-as treggel. Amzun yettuɣunfa neɣ yettwala s tamgerḍt, wa i as-tesseḍsay wiyaḍ. Cwiṭ kan akka, yeɣli-d uɛeqqa uzemmur gar wallen-iw. Cwi kan, medleɣ-tent, tili ahat yezmer ad iyi-yesmundel neɣ ahat maḍi ad iyi-yesderɣel imi ɛlay useklu-nni. Zziɣ ɣur-s, sakdeɣ-t, ufiɣ-t d aberkan yettmecberriq as-tiniḍ d tawizet, meɛna ifeddex cwiṭ, iban, iban yella kra n ufurek i t-id-iḥuzan uqbel ad d-yaweḍ ɣur-i. Ɣer lqaɛa, ẓẓleɣ afus-iw, ddmeɣ-t-id, iɛǧeb-iyi. Sqerbeɣ-t-id ɣer wallen-iw, almi sliɣ i yiwen n ṣṣut ḥninen, as-tiniḍ d agrud, yenna-yi-d, Ayen akka i teqqimeḍ deg i weḥd-k? Sakdeɣ yeffus zzalameḍ, ur yelli wayen uwaleɣ, wehmeɣ ansi i d-tekka teɣri-nni. Syen, serseɣ aɛeqqa-nni ɣer lqaɛa, iɣaḍ-iyi ad as-bruɣ, dɣa din yenṭeq-d, D nekk, d nekk ara ak-in-iheddren, d aɛeqqa-yaki n uzemmur. Iwwet wul-iw. Neṭgeɣ-d syin am ufeẓiz, ur uḥtameɣ ara armi d-ufiɣ iman-iw deffir n tzemmurt-nni. Amek, aɛeqqa ihedder? Iyyat, refd-iyi d ticiwi-k, ad ak-id-iniɣ kra imeslayen, deg-sen ad tafeḍ tiririt, deg-sen ad tafeḍ tiririt i kra isteqsiyen i k-iceɣben. Amek? Si melmi akka i ihedder uɛeqqa uzemmur? Tebɣiḍ ad iyi-tesbehbiḍ neɣ amek? I as-rriɣ. Ur ttagad, d nnhati-ik i yi-d-yesseɣlin, tḥus yes-k tzemmurt-a, teẓra taɛukem tebbubeḍ acḥal aya, dɣa tcerrew, tcerrew, tɣaḍeḍ-t. Yah! Tazemmurt tḥus yis-i, tif amdan. Akka ih, sel-iyi tura, skud akka ur d-ruḥen ara yimawlan n lexla-agi ad yilqaḍan. Aseggas akka tuli zzit aṭas di ssuma. Ad ig Rebbi d lxir ncallah. Rǧu tura, ad ak-id-refdeɣ akken ad k-id-sleɣ mliḥ. Nekk yid-k yella wanda i nettemcabi cwiṭ, meɛna ɛreḍ ad tfehmeḍ ayen akka ad ak-id-iniɣ imi yuḥwaǧ tameẓẓuɣt lɛali. Aha tura, aql-i la k-id-selleɣ. Ttuxelqeɣ-d d aɛeqqa, yiwen ur iyi-d-icaweṛ ma ad qebleɣ neɣ ala. Lliɣ am kečč steqsayeɣ, ttaɛraḍeɣ ad fehmeɣ timsal. Amek almi lliɣ d ajeǧǧig, mi ɛeddan wussan ufiɣ-d iman-iw d aɛaqqa. Nudaɣ almi d-ufiɣ tiririt. Zziɣ ɣer tama-w, walaɣ yiwen n uɛeqqa nniḍen, yugar-iyi di leɛmer. Seg uɛeqqa-inem n zza i d-tefka tezmurt-agi. Yenna-yi-d, Sliɣ yiwen n umɣar yeqqim d mmi-s seddawat-neɣ, yessefham-as amek almi i d-tettili zzit d wazal ay tesɛa i umdan. Dɣa di leɛnaya-k, ma ur yi-d-tenniḍ ara amek s uɛegguɛeqqa uzemmur ɣer tmiqit n zzit i as-nniɣ i uɛeqqani i yi-d-iheddren. Yerbeḥ, sled kan. Ha-tt-an tedyant-is. Ad yili di ttejra, mi yewweḍ ad yeɣli neɣ ad t-id-zewwin ur yeẓri anda ara d-yezg, tiyita iban ad tt-yečč. Mi ara yebbeɛzeq ɣer lqaɛa, wa deg wakal, wa deg yinijel, wa di leḥcic, yal wa anda, ad yefreḥ yufa tilelli-ines. Ur mazal ayen i t-yurzen ɣer useklu-nni, netta ziɣ imir-nni i d-bdant fell-as. Tawaɣit la tettṛaju. Tanzayt ad d-awḍen yimawlan n lexla akken ad t-leqḍen. Ar uṭebluc a t-gren akken lkemca deffir tayeḍ alamma yeččur, syin ɣer tcekkart a t-smiren. Mi teččur a tt-ḥemẓen, a tt-cidden mliḥ akken ur d-tfetti ara, tarewla ulac, ad yeqqim acḥal d wamek a t-id-tṣaḥ nnuba. Ageffur iṭij fell-as alamma d asma ara d-smedin lebris. Ar tɛessart qubala, yal amdan s yimir n yiẓid-ines, mi d-tewweḍ nnuba n bab n uzemmur-nni, ad smiren ticekkarin-nni gar yiɣuraf. Mbeɛd, mi tent-ktalen, aserdun ad yeddawar, yid-s teddun akken ad ččaren yis-s tisnatin, Ta ɣef tayeḍ, alamma semden-d acḥal ay ilaqen, syin ad bdun deg-s aɛeṣṣar. Ad rnun asmiri n waman yerɣan fell-asent akken ad yebru i zzit-nni yellan deg-s srid ɣer teḥḍunt.

Mi yejreḥ neɣ yehlek yiwen, ɣur-s ad d-azzlen, ad s-ḍlun neɣ ad s-smeccḥen cwiṭ seg-s, din ad ḥebsen yidammen, ssiḥ yenqes, neɣ mi ara d-yeḥḍer ad sewwent tlawin neɣ ad ččen yiɛeggalen yis, ssibninen tagella-nsen mi ara tt-dehnen. Ayhuuuh! Annect-a yakk i k-yettraǧun? I s-nniɣ. Am nekk am iyeḍ, nettwaxlaq-d akken ad nili d lbaraka i wiyeḍ. Akka, akka i d-yeǧǧa Ṛebbi ddunit. Yal wa ad yerfed wa, ur lliɣ d amenzu, ur ttiliɣ d aneggaru, nekk ula d ula nekk, akka ula d kečč. Akken ad tekkseḍ fad i wiyeḍ, ilaq ad d-tagmeḍ si taɛwint n lɛṣir. I yi-d-yerra uɛeqqani, dɣa din ay d-dduqseɣ, d aqjun n Saɛid U Ɛli i d-yesgelfen fell-i. D tukkist seg tullist i yura umaru Iseɛdi Racid deg wedlis umi isemma. Tejreḥt ass-a, eh, tulist-agi isemma-yas Tergit, akkagi s tukist-agi yebɣa ad aɣ-d-yessaweḍ yiwen n yizen neɣ yiwen n tebrat i wakken niɣ ad d-yini s wudem akin n uɛeqqa n uzemmur anda icuba amdan amzun d aɛeqqa uzemmur di ddunit-agi. Yal wa d acu i d lfayda neɣ d abaɣur ara yefk i wayeḍ, imi akka i yemsel Rebbi tudert. S yir imi, ǧǧiɣ anserdal-is, mazal ad d-nuɣal ar tukkisin, mazal ad d-nuɣal ɣer tira, ɣer tɣuri n tira n teqbaylit, n tmaziɣt s umata. Ma yella tesɛam Adlis neɣ aḍris i tebɣam ad as-tessellem, ad t-id-nɣer, ur stehzayem ara, tessnem tansa-w, tessnem d anta nekki, cciɛemt, ad nɣer, ad nɣer, ad nerr tijmilin i wid i yeṭṭfen tajaddit-nneɣ, i yeṭṭfen tasekla, i yeṭṭfen ar ass-a, ahat mazal tedder tmeslayt-a, xas ulamma d asḥissef, imi aṭas. i la tt-yettruẓun war ma faqen, ɛemmden neɣ ẓran, wissen. Massa Dalila yid-wen u tamaziɣt am yiḍelli am ass-a tella tella.